Minn hawn ftit ieħor ħa jibda Prime Time tal-lejla. Prime Time tal-lejla żgur li ser iqabbadkom l-aptit għax fil-fatt ser nospita lil Marija Mifsud. Marija Mifsud pastizzara, ilha 'l fuq minn 60 sena fil-professjoni, hija tradizzjoni tal-familja li wirtet mingħand ommha u issa hi għaddiet lil uliedha. Illejla rrid nisma' d-dettalji kollha u s-sigrieti għalfejn il-pastizzi ta' Malta huma daqshekk tajbin, daqshekk appetitużi u l ma tirreżistihomx. Prime Time jibda issa. F'Prime Time qed jiġi mwassal lilkom grazzi għal For the love of food, golden drop.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
United Colors of Benetton. Sterimar Block Nose Baby, prodott naturali, mamur mill-ilma bahar. Sterimar, nifs aħjar, ħajja aħjar.
We are Cosmopolitan Developments.
Total is a great choice.
Nilqakom għat-tini prime time ta' dan l-istaġun il-ġdid, żgur li taqblu miegħi li għalina l-Maltin il-pastizzi huma parti mill-kultura tagħna u parti mit-tradizzjonijiet tagħna. Illejla għandi mistiedna li ilha 60 sena tagħmel il-pastizzi. Fil-fatt hija tradizzjoni li wierthet mingħand il-ġenituri tagħha u issa għaddiet lil uliedha. Nilqa' miegħi lil Maria Mifsud. Hello Maria! X'ħa tagħmilli dawk il-pastizzi. Grazzi talli aċċettajt l-istedina tiegħi. Tista' takkomoda ruħek. Nellie qed tgħidlek hello ukoll. All right, all right, all right, all right. Grazzi ħafna Marija illum irrid nisma' id-dettalji kollha jiena għalfejn aħna l-Maltin inħobbu daqshekk il-pastizzi. Ħa noħodlok id-dettalji biex inkun nista' nirreġistrak. Isem u kunjom? Marija Mifsud.
Marija
Mifsud. Data tat-twelid? 10/11/49.
Għaxra ta' Novembru 1949. Fejn inti mwielda, Marija? Ir-Rabat. Ir-Rabat, seta' jonqos. Residenti? Ir-Rabat ukoll. Ir-Rabat.
Professjoni?
Housekeeper. Id-dar nejn il-mami kont. U pastizzara jien ħa nagħmel. Pastizzara, għax ndoq fil-business u kollox. Marija. Kien tkalija?
Kont għadek tfal meta bdejt tagħmel il-pastizzi, kemm kellek żmien? Kelli tlettax-il sena bdejt mal-mommy. Hekk, x'memorji għandek tal-mamà tiegħek meta inti kont tfal u hi tagħmel il-pastizzi? Mal-mommy kelli ħafna memorji jiena. Ninsennejna teħleb il-ħalib, kellna n-nagħaġ, kellha l-bhejjem, all right. Nagħar isfel mid-dar tagħna u kont imur ngħinha u Meta kelli dawk is-isu 17, 16, tallimt neħleb in-naċ għax il-mami bdiet miskina marda ftit. U kont ngħidilha ma għallimni u tgħidli u hekk u hekk dik kienet u tallimt waħdi. Marija, qed tgħid li kont taħleb in-naċ? Kontu tagħmlu l-ġbejniet, nassumi? Ejja, konna, anke jien kont nagħmilhom. U tirrakkonta kif fl-antik il-ġbejniet kontu tagħmluhom bil-qasab u lanqas bil. Kienu qwieleb tal-qasab, imma mbagħad inbidlu kienu tal-plastik, bdejna nagħmluhom tal-plastik. Marija, darba rrakkontajtli li l-papa tiegħek kien jagħmel ix-xorrox. Xorrox x'inhu? Il-mummy kienet tagħmlu dak. Il-mummy? Il-mummy kienet tagħmlu.
Dak ix-xorrox jiġi mill-tomes tal-ħrief. Meta kien ikollna l-ħrief, Kienet ġib wieħed joqtlel għall-ħrief, joħdel għat-tomes, tnixxfu, irid jinxef sewwa d-dendlu, u mbagħad tagħmlu fil-melħ u d-dendlu dak il-qtar li jinżel ikun biex tgħaqqad il-ħalib tan-nagħaġ. Mar, qed nitkellmu fuq it-tfulija. Semmejt li llum ir-Rabat, żgur li r-Rabat ta' tfulitek differenti mil-lum. Kollox ir-Rabat.
Hekk, kif tiftakru r-Rabat ta' tfulitek? Dak iż-żmien u konna pitkalija aħna mad-dar, kellna l-pitkali, tifhimni, kellna ħafna biss għax missieri kien fil-business. U mad-dar, fimni nagħmlu ngħin il-mami fil-xogħol tad-dar. Inqas karozzi r-Rabat, iktar żwiemel bil-karozzi. Karettuni kellna wieħed. Kellna wieħed kien jiġi fit-tlieta ta' filgħodu, jorbot il-ħmara mal-bieb tal-. Tara mis-sala konna ngħidulha u din Madonna ħmara tibda tinħaq filgħodu u tagħjat. Kienet tibda minn kmieni. U kien jiġi minn Ħad-Dingli. Marija, Xi ħaġa li vera laqtitni meta tkellimna dwar il-proċess ta' kif jiġu ppreparati l-pastizzi huwa l-proċedura jew it-teknika ta' kif issir l-għaġina. L-għaġina kif tinħadem? L-għaġin nifhimni
dik it-tifel jagħmilha imma Tifhem jagħmilha bil-butir u dana u jitfa' fil-magna jgħaqqadha, tieqa naqa' melħ, u mbagħad jibda jagħmilha bl-għalen u jiftaħha jiċċattjaha, mbagħad jiġbed u jobrom, jiġbed u jobrom. Ladarba tibda tiġbed u tobrom irid isir kollox bl-idejn. Għad dik tiġi sfoil.
Le filgħodu jaħdimha mbagħad dik. Qed nassumi li hija biċċa xogħol ta' strapazz għax kollox bl-idejn. Dik fiha fiha x-xogħol, eh, tgħajjih it-tifel, tgħajjih. U ladarba tkun saret l-għaġina x'inhu l-pass li jmiss imbagħad? Mbagħad Ħalluha toqgħod, imbagħad jiġu roġġi hekk, tiġbidhom, tibda tqatta' u tiftaħ b'idejk. Tpoġġi fil-pjanċi, nagħmlu għax aħna fil-forom nagħmluhom. Nagħmel naqta' pereżempju l-isin tal nagħmlu l-qiegħan, imbagħad nimla, nimlew. Tifhem bl-marfa? Kif qed tispjegali Marija t-teknika u l-proċess kollu huwa kollu bl-idej. Kollox bl-idej.
Allura għandek għandek limitu ta' kemm tista' tagħmel kuljum pastizzi? Ħa ifhimni, daqqa qisu forsi nagħmlu tmenin, tmenin tużżana. U kemm idum pastizz fil-forn biex isir tajjeb? Kif ikunu friski, kif ikunu ffriżati ħa joħdulek iżjed nhar. Imma kif ikunu friski. Fifteen, twenty minutes isiru. U pastizz tal-ġbejniet u pastizz tal-piżelli? Għandu bżonn l-istess ħin fil-forn jew ħinijiet differenti?
Skont jekk ma jkunux iffriżati isiru malajr, imma kif ikunu ffriżati joħdulek in-nar. Tifhimni? Proprja tħallihom joqogħdu. Qabel ma titfa' fil-forn. Iva, tħallihom daqsxejn. Marija, semmejna kif it-teknika biex tagħmel il-pastizzi tgħallimtha mingħand ommok. Għallimtha lit-tfal? U xi tgħidli fuq in-neputijiet, bdejt tgħallimielhom? Il-mara tat-tifel, it-tfal ma jridux, jafu kif, fehimni, imma hi ħa tkun il-maskot imbagħad warajja. Hi li jmiss.
Hi li jmiss.
X'għandi t-tifla mhux fuq dax-xogħol, tifhimni, t-tifla mod ieħor.
Marija, il-ġurnata tiegħek normalment fiex ħin tibda? Jiena, ta' fis-satej ta' fil-ħodu ta' fit-tlieta ninżel. U bat xi jisu sija sija u kwart wara tinżel il-mara tat-tifel. U nibdew nħawdu aħna u nibdew mbagħad nqabdu bix-xogħol, mbagħad kellna r-restaurant qed tifhimni. U da, imma. Jien qaluli Marija li l-ewwel naqra ħin liberu li jkollok, mill-ewwel tarak bi ktieb f'idek.
Ejwa, nħobb naqra r-rumanzi. U x'qed jagħmluli fuq l-iPad, fuq dal-films li qed joħorġu. Qlibt fuq it-teknoloġija mela issa. Ejwa, anzi drajt.
Marija, inti li tant tħobb il-kotba, għidli naqra din. Ktieb li jkun għal qalbek, issellfu jew ma ssellfux? Le, nagħti kotba jien. Min jitlobni ntih. Jien nixtri ta' kotba rumanzi, ħafna. Marija, ħa nerġa' nieħdok lura fuq id-diskors tal-pastizzi. Il-forma tal-pastizz li tippreparaw intom mhijiex il-forma tradizzjonali, però hija l-forma ttond. Hemm xi raġuni? Eh, dik ħa ngħidlek għax peress li huma bil-ġbejniet, Jekk inti tagħmilhom kif jagħmluhom in-normali bħal pereżempju kif jagħmilhom ħaddieħor, tifhimni? Joħroġ lok, il-ġbejniet joħorġu għax dawk jibqalhom dik in-naqra tal-ħalib. Allura meta jkun qed isir l-irkotta toħroġ, il-ġbejniet skużani joħroġ kollu minn fuq. Fil-dal-forom tal-muffins ngħidulhom aħna. Biex ovvjament li jkollok ġewwa l-mili. Imbagħad terġa' tagħlaq il-wiċċ. Jieqaf hemmhekk.
Terġa' tagħlaq il-wiċċ imbagħad. Biex ovvjament kollox jibqa' fuq ġewwa. Jibqa' fuq ġewwa. Huma mbagħad jogħlew, eħ, jiġu sbieħ. Marija, tkellimna ħafna fuq il-pastizzi. Però qaluli li r-ravjul tiegħek żur min-nofs ukoll. Dak ukoll xogħol tal-mami u ħadtu jien. Marija, fl-opinjoni tiegħek, ir-ravjul b'liema mod l-aħjar li li ssajru, b'liema tip ta' zalza l-aħjar li sservih? Zalza plain.
Zalza plain.
Jiġifieri naqathom? Li tagħmel naqa' xejn tewma u dan bat titfal polpa ta' xejn kari u daqshekk. Skont min iħobb il-kari. Biex ovvjament dejjem ittiehem it-tewma veru.
Daqshekk. Ma mbagħad hawn min jigustah bil-bolognese. Dik imbagħad gost imma proprja plain. l-aħjar, l-iktar sempliċi. Marija, fadlilna ftit sekondi u tafx ma saqsejtekx inti b'mod personali liem tippreferi, jekk hux il-pastizzi tal-ġbejniet jew il-pastizzi tal-irkotta, tal-piżelli? It-tnejn nħobbhom. M'għandekx għażla ppreferuta? Le, it-tnejn nħobbhom. Marija, grazzi ħafna talli ġejt tiltaqa' miegħi u wisq iktar ta' grazzi ħafna talli lqajtna fil-kċina tiegħek u stajna naraw filmati vera sbieħ. Ibqgħu sejrin kif intom sejrin u żommu t-tradizzjoni tal-pastizzi Maltin ħajja. U eqpa' għaddej. Sakemm indum il-bambitini l-għajnuna tibqa' għaddejja.
Jiena biex ngħidlek grazzi ħa nibgħatek minn hawnhekk b'naqra togħma tajba wkoll. Inti ġibt l-pastizzi però jien ħa nibgħatek b'naqra togħma tajba wkoll minn hawnhekk. Fil-fatt, l-ewwel rigal huwa grazzi għall-yogiti, fadal l-aħħar ftit ġranet tas-sajf, tista' tipprepara l-yogiti u tgawdi t-togħma tiegħu anki bħala iced Grazzi. Minn hawnhekk ngħidu grazzi lil Jowiti tar-rigali. Ngħidu wkoll grazzi lil Red Elmar. Grazzi għalihom ukoll għandna selezzjoni sabiħa ta' prodotti Red Elmar li jekk ħa tikkombinhom mal-ingredjenti favoriti tiegħek żgur li taf kif tikkombinhom ħa toħroġ dik it-togħma perfetta. U biex tieħu ħsieb il-kura tal-ġilda tiegħek grazzi għal Gino, Għalik għandna prodotti Gino biex kull darba li tkun qiegħda hekk tippemperja naqra lilek innifsek tiftakar fina. Grazzi ħafna Marija u kumplament tal-Lejl it-Tajjeb. Grazzi. Ħa mmorru għal waqfa żgħira ta' riklami, iqbgħu hemmhekk Prime Time ħa jkompli dalwaqt.

kreati b'mod speċjali għal ġisem femminili u komdi sabiex jintużaw kuljum. Il-Molicare Premium Lady Pants mamulin biex ma jinħassux u ma jatux fil-għajn, b'saf ta' aloe vera u bil-lasktu sabiex jalqu mal-kuxtejn. Issibuhom ukoll fil-forma ta' pads. Il-Molicare Premium Lady Pants u Pads Jinxtraw biss mingħand l-ispiżjar. Itlob kampjun b'xejn mill-ispiżerija biex tippruvhom. Made with love.
Kun made with love.
Total, a range of high quality tools at affordable prices.

Qiegħed hawnhekk fil-Bajja tal-Ġnejna bħala Ambaxxatur tal-kampanja Saving Our Blue għax qed tingħalaq b'mod uffiċjali r-raba' edizzjoni tal-kampanja sajfija Saving Our Blue. Għal darb'oħra, dan is-sajf kien ta' pjaċir kbir li stajt inkompli nwassal il-messaġġ biex inkomplu nipproteġu l-ibħra tagħna. Is-sajf tas-sena 2022 spiċċa, gawdejna l-baħar, ix-xemx, is-sħana u komplejna nsaħħu l-messaġġ biex inħeġġu lin-nies biex inaqqsu l-konsum tal-plastik li jintuża darba biss. Bħala parti mill-kampanja Saving Our Blue, il-Ministeru għall-Ambjent, Enerġija u Intrapriża organizza diversi clean-ups madwar diversi bajjiet ġo Malta b'Għawdex. Fosthom, il-Bajja Sabiħa, il-Bajja tal-Mixquqa, ir-Ramla l-Ħamra, Bajjiet l-Armier, il-Bajja ta' San Ġorġ, il-Bajja tal-Ġnejna u l-Bajja tal-Għadira. Il-kampanja Saving Our Blue ta' dan is-sajf ġiet fi tmiemha fis-sbatax ta' Settembru, il-Jum Dinji għat-Tintif, World Clean-Up Day. Il-pubbliku Malti ġie mħeġġeġ biex jingħaqad magħna

Għalkemm waslet fi tmiemha l-kampanja sajfija, aħna ħa nkomplu nħeġġu lill-pubbliku biex jagħmel bidliet żgħar fil-ħajja tiegħu biex inkomplu nkunu parti mis-soluzzjoni u mhux mill-problema.
L-appuntament ta' Prime Time wasal kważi fi tmiemu però qabel ma nħallikom irrid infakkarkom malajr dwar il-kompetizzjoni li għandna għaddejja illum. Kompetizzjoni flimkien ma' Ginò fejn intom qegħdin fiċ-ċans li terbħu prodotti Ginò biex tieħdu ħsieb il-kura tal-ġilda tagħkom. Faċli ħafna biex tipparteċipaw. Kemm tidħlu fil-paġna ta' Facebook tiegħi, owenbonnici.tv, hemmhekk ħa ssibu domanda sempliċi tirrisponduha u meta tirrispondu tajjeb tkunu qegħdin fiċ-ċans li terbħu prodotti. Gino. Jien ngħidilkom grazzi talli kontu miegħi llejla. Ħa niltaqgħu għada fit-tmienja u kwart. Insomma, jekk tkunu fit-tmienja u għaxra, segwu Ann aħjar ħalli żgur taqbduna mill-bidu. Insomma, tistgħu ssegwu l-aħbarijiet ukoll fis-sebgħa u nofs u għalhekk tkunu bdejtu s-serata veru bit-tajjeb. Sadanittant nixtieqilkom il-lejl it-tajjeb u niltaqgħu għada. Saħħa. F'Prime Time. Qed jiġi mossal lilkom grazzi għal.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
Esprit. Serimar Block Nose Baby, prodott naturali, mamur mill-ilma bahar. Serimar, nifs aħjar, ħajja aħjar.
We are Cosmopolitan Developments.
Total is a great choice. Prime Time jirringrazzja lil Jennifer Dimek, the makeup artist.
Logo Express. Privé Hairdressing.
Oriental.
F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.